Llongyfarchiadau! Rydych yn gynrychiolydd! Dyma fideo byr am eich rôl. Beth yw Cynrychiolydd Academaidd? Mae Cynrychiolydd Academaidd yn fyfyriwr sy'n eich cynrychioli ar faterion a syniadau sy'n effeithio ar eich cwrs.
Felly, o'n i'n teimlo bod hi'n bwysig bod adborth y myfyrwyr, a'u barn nhw, yn cael ei basio ymlaen, nid yn unig o fewn yr ysgol ond hefyd ymhellach at yr undeb, felly bod ni'n gallu newid pethau'n fwy felly. Um, I became a student academic rep because I wanted to make sure that everybody in our programme got the best out of their experience. Yng Nghaerdydd, mae gennym dros fil o gynrychioliwr, tua un i bob wyth ar hugain myfyriwr. Maent yn mynychu cyfafordydd paneli staff myfyrwyr gyda chynrychioliwr eraill a aelodau uwch o staff y Brifysgol. Yma, maent yn codi materion o'u carfan ac yn awgrymu datryniadau fel gall yr ysgol gweithredu a gwneud gwelliannau. Fel myfyrwyr, gallech wastad dibynnu ar eich cynrychiolwyr i helpu mynegi eich barnau i'r Brifysgol. Os oes unrhyw faterion sydd ddim yn ymwneud â'ch ysgol, gellir eu cymryd i lefel uwch. Pob tymor, mae cynrychiolwyr ar draws eich coleg yn dod at ei gilydd i drafod materion a syniadau ynglŷn â'ch coleg. Enghraifft o hyn fydd amserlenni aroliadau. Roeddynt yn cael eu rhyddhau pedair wythnos yn unig cyn yr aroliadau. Roedd cynrychiolir o nifer o ysgolion am newid hyn, felly aethant i'r Fforwm Coleg, a nawr, oherwydd yr ymdrech hyn, mae'r amserlenni'n cael eu rhyddhau chwe wythnos cyn arholiadau. Roedd hyn yn rhoi mwy o amser i fyfyrwyr ar gyfer trefnu adolygu ac mae myfyrwyr rhyngwladol bellach yn cael mwy o amser i drefnu trafnidiaeth gartref dros wyliau'r gaeaf. Roedd llawer llai o straen ar fyfyrwyr yn y pen draw.
Felly, dwi'n meddwl mae'r llwyddiant mwyaf eleni oedd um, roedd llawer o'r myfyrwyr yn teimlo nad oedden nhw'n nabod y staff yn dda iawn, ac felly ar ôl trafod gyda cyfarwyddwyr a uh, myfyrwyr ôl-roddedig, fe wnaethon ni benderfynu bys ni'n dechrau cael noson um, am, ambell i waith y flwyddyn

and also secured a £2,000 investment for new library books for my course. Sef i dwi, fi yw, Is-lywyth Addysg. Mae hi'n gweithio gyda chynrychiolwyr ac ysgolion ac yn eich cynrychioli mewn cyfarfodydd uwch y Brifysgol i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed. Mae hon yn rôl wych sydd yn rhoi'r cyfle i chi i fod yn llais dros eich carfan, i greu perthnasau ag aelodau staff uwch a gwneud newid sylweddol. Byddwch yn ennill sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn gwella eich CV. Byddwch yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth trwy gydol y flwyddyn, gan y tîm lais myfyrwyr a gan gyd-lynydd cynrychioli'r academaidd eich ysgolion. Felly, Byddwch yn barod ar gyfer eich rôl, a byddwch yn derbyn tystgrifau a gwobrau ar ddiwedd y flwyddyn.
Felly, mae dod yn gynrychiolydd, mae'n swydd reit neis o ran dod i 'nabod y myfyrwyr eraill. Hefyd, mae'n rhywbeth i roid ar y CV, bod chi wedi cael profiad o basio adborth ymlaen felly, a bod gennych chi rhyw fath o gyrfyfyrdeb yn y rôl hynny. I would definitely encourage everybody to get involved.

And things have been done, like I've seen it happen. Plus you get to go and um, be involved with the Students' Union and a lot of the stuff that they organise, which means that you get a much fuller university experience. It's been amazing.
Nawr, gallwch ennill credydau ac ardystiad o'r Gwasanaeth Datblygu Sgiliau yn yr Undeb Myfyrwyr ar ddiwedd y flwyddyn. Mae yna hefyd gyfle i ennill cymhwyster o sefydliad arweinyddiaeth o reoli sydd yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan gyflogwr. Trwy gydol y flwyddyn, gallwch hefyd gymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau gwahanol, fel Wythnos Siarad, lle rydym yn annog myfyrwyr i rannu eu barnau ynglŷn â'u hysgolion a'r brifysgol, a hefyd Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr ar ddiwedd y flwyddyn, lle rydym yn dathlu gwaith ffantastig ein myfyrwyr a staff. Mae'r noson gwobrwyo yn cynnwys pryd o fwyd tri chwrs a gwobrau. I ddarganfod rhagor, dewch i siarad â ni ar drydydd llawr yr Undeb Myfyrwyr, siarad ag aelodau staff ynglŷn â'r rôl neu anfonwch neges ar-lein.